Hello, I wan welcome una to another edition of Law in Pidgin. Today, we go talk about the Electoral Act 2022. I know say some of una still dey vex sake of how the election wey we just do take come out, but we go still talk law as e be because law law na law even though heavens fall, law na still law. The first thing wey we go talk about for this new law

But now, law say no e no dey like dat, say di money wey federal government don map out say na wetin dem go use conduct election, make dat money enter dia pocket, make e enter dia purse direct. Di law come still dey talk say make dis money try reach dia hand one year before election. so dat dem no go dey run kiti-kiti-kiti dey find moni, dey beg moni wey dem go use conduct election, law sey make dem dey give dem dis moni one year before election. Di law kon still dey talk sey make INEC, make dem dey do am dey submit names of pipu wey go represent dem for election one hundred and eighty days before dat election day, no take INEC unaware, no take pipu unaware, na so di law talk am. Di law come still dey go front dey tell political party say all dia campaign, all di tin wey dem go dey tell pipo say dem go do dis one, dem go tie road, dem go do dis one, dem go build um infrastructure, dem go build um house, dem go buy dis one, dem go buy dat one, law say make dem dey do dis tin one hundred and fifty days before dat election and inside dat one hundred and fifty days make dem stop. to dey talk, make dem stop to dey do campaign twenty four hours before di election. E bin no dey like dat for di repealed law, for di former law wey bin dey guide evritin wey concern election mata. Di law come still dey go fast and forward, come talk say INEC must get wetin dem dey call central electronic. voter data base. Before now, wetin dey na the hard copy, the one wey dem go use pen, use book dey write. Before now, na wetin dey. But now, dat law con talk sey as e dey get the one wey as inec dey get the one wey dem use hand and paper, wey dem use hand, paper and book write law talk say make dem still get the one wey dem put for computer na so law talk am then e get the one wey i wan talk now wey go sweet some people mind law come talk say you know say before wetin the meaning of over voting before this act before this law come over voting mean say when di number of vote wey pipo don vote pass di number of registered voters wetin dat one mean you know some you dey see how INEC dey take dey publish names of registered voters dat formal law tok say over voting na wen di number of votes wey pipo vote on di day of election for any particular polling unit don pass di number of registered voters for dat unit. Dis new law come now say no say dat thing na wayo, say na lie. Di new law now come say over voting now means wen di number of vote wey dem cast for any polling unit don plenty pass di number of accredited voters. Accredited voters and registered voters no be di same thing. Registered voters na total number of votes wey people voters wey register for that polling unit while accredited um um voters na voters wey come out you see from that registered voters people wey like the country wey carry the country for mind wey come out say dem wan vote and wey INEC officials dem check their their card check everything whether e correct whether e complete na dem be accredited voters So di law kon tok sey over voting na wen vote wey dem vote for dat unit don pass those pipo wey dem don check dem, wey dem don accredit, na im be one beta tin, one of di beta tin wey dis law bring for us. Di law kon still dey tok sey make um political appointees, all those pipo wey government wey dem dey appoint for government make dem dey do one or two, law kon tok sey dis pipo sey dem no go fit serve as delegates to election um party primaries anytime wey political parties wan conduct election if you know sey you be political appointee you no go fit you no go fit participate for dat primaries you no go fit partici dem no go fit vote for you and you no go fit vote na so di law talk am To further make dis um law make e sweet di way our national assembly take add pepper add maggi for di law dey come talk say di law come introduce wetin dem dey call all dis electronic um voting um accreditation um machine dis one wey dem dey call smart card readers all those electronic um all those things wey concern electronics for di election. the law now come say make INEC transmit results electronically according to the guidelines, according to how INEC wan do am but law say make INEC transmit results electronically but law no tell dem how dem go take do am na wetin make law leave am for dia hand sey make dem decide how dem wan take do am but make dem transmit result electronically in addition to di one wey dem get wey dem dey write use pen and paper write make dem still do am through computer na so law talk am. Wen me I come read dis law read am I don read am read am back read am front di law good oh but INEC dey do their own too, dem dey do their work but our national assembly dem need to sit down, sit down look dis law again, dem need to look am two times make dem touch de law again, make de law come talk sey make we dey do election one year before swearing in. Because e no good sey dem don swear person in, di person go come dey rule, dey rule, dey enjoy power, dey enjoy power, dem go come collect di power from am kpam, e no good, e no good. So make our National Assembly sit down, look dis fine law wey dem don do again, touch di law again so dat we go dey do election one year before swearing in. so dat anybody wey wan go court o anybody wey wan go tribunal o anybody wey wan fight for stolen mandate o mandate wey dem thief e go get time to fight before dem go swear di person in na so e suppose be thank you